Barýa üç aýyň dowamynda nädip ýigrimi göterim köp gazanyp başlamaly? Bu wideoda biz nädip öz girdejiňi yzygiderli artdyrmalydygy we muny nädip höwes bilen etmelidigi hakynda gürrüň ederis. Salam, men Bodo Şefer. Ýigrimi alty ýaşymda meniň köp bergilerim bardy. Halypamyň kömegi bilen men otuz ýaşymda maliýe taýdan gurplulyga ýetdim. Ikinji wideoda men nädip çalt bergilerimden çykyp bilenligimi gürrüň beripdim. Şeýle-de men birinji wideoda aýdan tygşytlylyk ulgamymy öwrenipdim. Men öz girdejimi artdyryp bildim. Sizem muňa ýetip bilersiňiz. Üçünji wideoda men muny nädip etmelidigi hakynda gürrüň bererin. Meniň ejem meniň taryh hem-de dini mugallymy bolmagymy arzuw edýärdi. Ol bu dersler durmuşda iň wajyp diýip hasaplaýardy. Ol şeýle-de meniň ýylla köne walýutada otuz müň mark gazanyp biljegime ynanýardy. Durmuşda mundan artyk zat hökman däl diýip hasaplaýardy. On alty ýaşymda men Amerika gitdim we örän baý ene-atasy bolan bir gyza aşyk boldum. Olar meňkiden düýbünden tapawutly durmuşda ýaşaýardylar. Şonda men pikir etdim, Olar beýle meniň bilmeýän zadymdan näme bilýärler? Ol gyzyň ene-atasy meň ene-atamdan başgaça näme edýärler? Olar biziň başarmaýan zadymyzdan başga näme başarýarlar? Men şeýle pikire gaplanypdym, kimdir biri iki esse gazanyp biler, şol bir wagtda üç esse, on esse köp gazanyp biler. Bu meniň üçin ynanyp bolmajakdy, hemem bütinleý syrdy. Birnäçe ýyl geçenden soň men bankrot boldum. Şoňa görä men örän baý hem-de hakykatdan-da gowy adam bolan bir maslahatça duşdum. Ol hemişe mylakatlydy, dogruçyldy we kömek etmäge taýýardy. Men ondan soradym, Size öz durmuşyňyzy üýtgetmek we üstünlikli bolmak nädip başartdy? Ol maňa aýtdy, Men bir seminara bardym. Seminar näme bolýar diýip soradym. Ol maňa düşündirdi, Bu adamyň soňky on-ýigrimi ýylky ýaşaýşyna baha berip netije çykaryp bilýän şeýleräk bir çäresi diýdi. Şeýlelik bilen biz birnäçe günüň içinde köp ýyllaryň dowamynda öwrenen zatlarymyzy gözden geçirip bileris. Men şeýle seminaryň bahasynyň näçe bolup biljegini soradym. Ol maňa bahany aýtdy we ýene iki hepdeden özüniň şeýle seminary geçirjegini üstüne goşdy. Men onuň halypam bolany hem-de meni gowy görýäni üçin onuň bilen bahada ylalaşyp bilerin diýip pikir etdim. Ol meniň üçin muny edip bilmezdimi? Halypa muňa jogap berdi, Elbetde men muny edip bilerdim. Emma eger siz bu seminar üçin tölemeseňiz, siz onuň ähli manysyna, gymmatyna düşünmersiňiz. Ýöne men şol wagtlar beýle çykdajyny edip bilmeýärdim. Onda ol maňa aýtdy, Eger siz beýle maýa özüňizi mynasyp hasap etmeýän bolsaňyz, onda siz özüňize maýa goýmarsyňyz. Meniň öňümde saýlaw goýlupdy. Men agyr maliýe ýagdaýdadym hem-de ol seminara çykdajy edip bilmeýärdim. Emma men hut maliýe taýdan çekýän kösençliklerimiň hiç zada garamazdan şol seminara gatnaşmagymyň wajyplygynyň sebäbi bolup biljekdigine düşünýärdim. Ol maňa şeýle möhümdi. Haçanda men muňa düşünenimden soň derrew seminar üçin pul tapdym. Bu seminarda men hakykatdan-da durmuşymdaky iň esasy ýörelgäni özleşdirdim. Maliýe taýdan şowlulygyň açaryny. Ol şeýleräk eşidilýär, Biz nähili ýol bilen zähmet bazarynda has-da gymmatly bolup bileris? Köp zady gazanmak üçin köp zady başarmak gerek. Bu birinji wajyp ýörelgedi. Dowamy. Özüňize ýeňil ýagdaýlary arzuw etmäň-de, iň ukyplysy boljak boluň. Özüňize ýeňil ýagdaýlary arzuw etmäň-de, has köp ukyp we başarnyk gazanjak boluň. Ýagdaýlar üýtgär ýaly, siziň özüňiz üýtgemeli. Ýagdaýlar has gowy ugruna bolar ýaly, siziň özüňiz has gowy bolmaly. Biz bazar gatnaşyklarynda näçä mynasyp bolsak, hut şonça puly-da gazanýarys. Biziň wagtymyz däl, diňe biziň bahamyz tölenýär. Kompaniýa näme üçin kimdir birine beýle baýraklary tölemeli? Jogaby örän ýönekeý. Sebäbi bu kimdir biri bu kompaniýa milliardlarça pul gazanmaga kömek edýär. Halypam birden hut meniň pikir eden zadymy sorady. Örän gymmatly bolmak mümkinmi? Onuňam jogaby elbetde. Soňra ol maňa nädip öz gymmatyňy artdyrmagyň iň wajyp syryny açdy. Biz has köp okamaly we öz üstümizde has-da yhlasly işlemeli. Biz öz üstümizde işlemeli. Iki esse köp gazanar ýaly derejede şeýle gymmatly bolmak mümkinmi? Onuň jogaby hawa. A on esse köp gazanar ýaly bolmak mümkin zatmy? Elbetde bu-da mümkin. Hemişe mümkin boldugyndan gymmatly bolmaga synanyşyň. Onda şu ýerde sorag gelip çykýar. Nädip has gymmatly bolmaly? Bu haçanda özümize garanyňda başgalar üçin has köp zady edemizde bolar. Meniň halypam häli-şindi bir jümläni gaýtalardy, Eger beýik bolmak isleýän bolsaň, köplere hyzmat etmegi öwren. Eger siz birnäçe adama kömek etmäge mümkinçilik tapsaňyz, onda köp gazanyp bilersiňiz. Eger-de siz müňlerçe, hatda millionlarça adama kömek etmäge mümkinçilik tapsaňyz, onda millionlarça puly gazanyp bilersiňiz. Bu bahany artdyrmagyň kanuny. Uorren Baffetiň aýdyşy ýaly, Meniň durmuşymda goýan ýa-da islendik bir adamyň goýup biljek iň uly maýasy, o-da özüne goýjak maýasydyr. Muny-da örän baý adam aýdýar. Dünýäde iň üstünlikli maýa dar. Ol şeýle-de şahsyýet ösüşi hakynda-da, ýagny günlerde bir gün Deýl Karneginiň kursuna gatnaýşy we mundan soň nädip onuň durmuşynyň üýtgänligi hakynda aýdýar. Men bu zatlaryň ählisi hakynda bilenimden soň hiç haçan ösmegimi bes etmezlik hakynda maksat goýdum. Men köp sanly adamlara täsir etmäge ynamly bolmagym üçin hiç haçan öz başarnygymy ýokarlandyrmagymy bes etmeýän. Men şu wagta çenli we häzirem öz ukyplarymy artdyrmak isleýän, ilkinji nobatda paýlaşmagy hem-de ýagşy işleri etmekligi. Men gitdigiçe gymmatly boldum, diýmek, has köp gazandym. Men bu babatda ýeke-täk däl. Muňa islendik kişi ýetip biler. Ilki bilen biz özümiz hakynda beýnimizde ornaşan öňki nusgalary we şekilleri goýbermeli. Olar çäkleri we biziň başarmaýan zatlarymyzy kesgitleýärler. Başgalar başarýarlar, diňe biz başarmaýas. Bu nusgalaryň gürrüňsiz hakykat bolmak ähtimallygy bar. Biz bularyň ählisini özümiz ýaşadyk ahyry. Emma geçmişdäki ähli hadysalar bizi hemişe çykgynsyz ýagdaýda saklap bilmejegine düşünmek gerek. Biziň geljegimiz düýbünden başgaça bolup biler. Ol hökmany we geçmişiň üýtgedip bolmajak dowamy bolup durmaýar. Meseleler hemişe ýüze çykýar. Ýöne mydama çykalga tapyp bolýar. Hemme kişide mümkinçilik bar. Men öz halypamdan soradym. Meniň has gymmatly boljagymy kesgitläp boljak usul barmy? Onuň jogaby meni haýran galdyrdy. Özüňe bolan anamyň artdyr. Men şol wagt özüme bolan ynamymyň ýokary däldigine düşünýärdim we bu-da düşnüklidi. Meniň köp bergilerim bardy, men köp gazanmaýardym we tygşytlamagy-da başarmaýardym. Meniň köp meselelerim bardy. Meniň halypam girdejiniň we özüňe bolan ynamyň iki sany parallel çyzyklardygyny düşündirdi. Eger özümize bolan ynamymyz artsa, onda girdejimiz hem öz-özünden ýokarlanyp biler. Ynam artýar we diýmek girdejiniň hem ösmegi mümkin. Mundan soň ol maňa üç aýyň dowamynda ýigrimi göterim köp gazanmaga kömek etjek bütinleý ýönekeý bir meýilnamany görkezdi. Munuň üçin men bary-ýogy her gün özümiň bäş sany üstünligimi ýazmalydym. O nähili üstünlikler diýip soradym. Ol jogap berdi, Her bir üstünlik, islendik üstünlik. Eger siz birine kömek eden bolsaňyz, ýazyň. Eger siz birini güldüren bolsaňyz, ýazyň. Eger siz gardaşan zenana kömek eden bolsaňyz, ýazyň. Eger siz işiňizde üstünlik gazanýan bolsaňyz, eger siz öz maksatlaryňyzy amala aşyryp bilen bolsaňyz, hökman ýazyň. Her birini, hemmesini ýazyň. Her gün, iň azyndan bäş sany. Eger siz muny üç aýyň dowamynda etseňiz, onda ýigrimi göterim köp gazanyp başlap bilersiňiz. Dogrymy aýdaýyn, men şol wagt oňa ynanyp bilmedim. Ýöne barybir ony etdim we üç aýdan soň men hakykatdan-da ýigrimi göterim köp gazanyp başladym. Şondan bäri men häzirem her gün öz bäş sany üstünligimi ýazýan. Men munuň üçin ýazuw kitapçasyny alýan we ony Üstünlikleriň žurnaly diýip atlandyrýan. Bu diňe meniň üstünliklerim üçin žurnal. Men öz seminarlarymda muny örän köp adama öwretdim. Netijede, her gün öz üstünlikleri ýazanlaryň hemmesi öz girdejileriniň ösüşini duýdular. Bütinleý ählisi. Dogrusyny aýtsaň, bir wagtlar meniň ynanmaýşym ýaly köpüsi maňa ynanmadylar. Emma eger siz meniň kompaniýamda nähili iýerarhiýanyň barlygyny bilsediňiz, siz maňa beýle biderek zady teklip etmezdiňiz diýjek adamlar hemişe tapylar. Mysal üçin, meniň seminarlarymyň birinde bir hukukçy maňa gygyrdy, Jenap Şefer, men öz üstünliklerimi bu meýilnamanyň maňa peýda bermejegini diňe size subut etmek üçin žurnala ýazyp başladym. Ýeri onsoň diýip soradym. Ol, Men kyrk göterim köp gazanyp başladym diýip jogap berdi. Bularyň ählisi aýratynlyk-da. Emma örän bolup biläýjek ýagdaý. Emma biziň häzirki gürrüň edýän zadymyz munuň üçin iň kiçi alamat we şol bir wagtyň özünde iň esasy alamat bolup durýar. Has takygy siz özüňize ynamyňyzy artdyrmaly. Şonuň üçin men size hut şu günden başlamagy teklip edýän. Arassa bir depderi alyň we özüňiziň şu günki bäş sany üstünligiňizi ýazyň. Men siziň birnäçe aýdan ýigrimi göterim köp gazanyp başlap biljegiňize ynamym bar. Men size ynanýan. Meniň seminarlarymda birnäçe müň gatnaşyjylar muny subut etdiler. Şonuň üçin men munuň başa barjagyny tassyklap bilerin. Men size Tailandda Buddanyň ägirt uly heýkeli bilen bagly bir hakyky bolan wakany gürrüň bereýin. Bu Budda bütinleý gara eken we hiç kimiň aňyp bilmejek bir sebäbine görä palçyk gatlagy bilen örtülen eken. Ony goraýan monahlar ol hakykatdan-da şeýle bolmalydyr diýip ynanýar ekenler. Olaryň hiçisi bu palçyk gatlagyny ýuwjagam bolmandyr. Bu şeýle-de düşnükli. Budda mukaddesdi we hiç kim oňa degmäge hyt edip bilmeýärdi. Bir gün monahlar buthanany giňeltmegi karar edýärler. Munuň üçinem olara Buddany süýşürmek gerek bolýar. Bu örän ägirt heýkeldi we diňe ýigrimi sany monah ony ýerinden örän haýallyk bilen süýşürip bildiler. Şu ýerde-de ynanyp bolmajak zat bolup geçdi. Heýkeliň bir ýerinde jaýryk emele geldi. Monahlar örän gorkdular we mukaddes heýkeli döwendir söýtdüler. Ýöne olar diňe daşky palçyk gatlagyny sypjyrypdylar. A palçygyň aşagynda nämäniň gizlenenini bilýäňizmi? Arassa altyndan ýasalan Budda. Monahlaryň hiçisi bu hakynda pikirem etmeýärdi. Onsoň olar gadymy ýazgylary okap başladylar we näme bolup geçenini bildiler. Iki ýüz ýyl mundan öň duşman goşunlary şäheri basyp alypdyr. Altyn Buddany halas etmek üçin monahlar ilki ony gara reňke boýapdyrlar, onsoň palçyk gatlagy bilen örtüpdirler. Duşmanlar şonda ähli monahlary öldüripdirler, şol sebäpden bu syry başga hiç kim bilmeýär eken. Men Biziň her birimizde häzirki wagtda görýänimizden has köp zadyň barlygyna çuňňur ynamym bar. Biziň içimizde biziň açyp biljek hazynamyz ýerleşýär we oňa tarap ýol özümize bolan ynam arkaly gidýär. Biz näçe özümize ynanmagy öwrensek, şonça-da biziň içerki dünýämiz baý bolar. Şonuň üçin biz onuň bilen paýlaşyp bileris. Diýmek, biz has-da gymmatly bolup, has köp gazanmaga başlap bileris. Sebäbi has-da gowy bolarys. Munuň üsti bilen ýagdaýlar, şeýle-de wakalar we netijede biziň durmuşymyz gowulyga tarap üýtgär. Netije, eger biz has-da gymmatly bolmak üçin öz ukyplarymyzy we başarnyklarymyzy yzygiderli artdyrsak, onda biz şu günki ykdysady ýagdaýymyza garamazdan özümize girdejili işi tapyp bileris. Alymlar ýene ýigrimi ýyldan ösen döwletlerde işgärleriň belli bir bölegi maşynlar bilen çalşyrylyp bilner diýip tassyklaýarlar. iş ýerleriniň belli bir bölegi bolmaz. Elli ýyl mundan öň öýjükler pudagynda, jemgyýetçilik torlarynda ýa-da robot önümçiliginde hünärler ýüze çykar diýip hiç kim pikirem etmeýärdi. Munuň sebäbiniň bazar, ykdysady ýa-da syýasy ýagdaý däl-de, eýsem siziň bilen bizdigimize düşünmeli. Siz özüňiziň gelip biljek girdejiňizi artdyryp bilersiňiz, siz has gowy bolup bilersiňiz. Men size höwes bilen kömek ederin. Siz özüňize bir kemsiz laýyk gelýän işi tapyp bilersiňiz. Siz öz girdejiňizi dolandyrmaga başlap bilersiňiz. Mysal üçin, şu günki gün köp sanly ýokary derejeli iş ýerleri boýunça hünärmenler talap edilýär, onda-da gyssagly. Bu diýmek, gymmatly hünärmenler üçin mümkinçilik ýeterlik derejede bardygyny aňladýar. Eger biz gowulyga tarap üýtgesek, onda ýagdaýlaram gowulyga tarap üýtgäp biler. Muňa üns bermek gerek. Köp zady gazanmak üçin köp zady başarmaly. Özüňe bolan ynamyňy artdyrmak zerur. Ýene-de bir gezek gaýtalaýyn, hut şu wagtdan öz bäş sany üstünlikleriňizi ýazmaga başlaň. Şu gün size başardan islendik zady ýazyň.